Mantie jara malolo e TV ma indie ni chino mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lomba kachiel kachiel orango weche mag siasa ma bende sani iri koro dando doke ka bende koro oganda biro chak dhi e debe mana ndalo machuok kendo e kaka ibilandi kod duol mochung'ne ta weche mag yiero manoero IEBC kaka nowachi kod doho mar Supreme. Arwaki e studio. Erokamano. E mos oganda.
Ah, oganda joluo amoso ahinya kendo arwako. Mm. E tung'
Iluonga ni Stephen Owoko. Mm. Erokamano ahinya Stephen Owoko. Arwaki e studio. Steve paro nade? Karo kod bura kaka nodhi e nyim doho maduong' mogik ma pacho kendi mar Supreme, inyalo wacho nade? Eh, confidence mar oganda odok e doho koso nyiso nano? To nyaka wang'e ni to confidence mar oganda odok e doho ne kor jok mane bura odhi negi maber to gi jok mane bura odhi negi marach, nyaka wang'e gigi duto kama, inyalo wacho nade? Ba- en, en shock kuom ji te Mm. nikech ekta joma notero kes kaka Yeah. jonasa be ne gitero to i pachgi wuon ne gipani nyalo yombo To be joma noter ni e kot kaka jo Jubilee be mm. ne gin confident ni onge i Africa ka mm. kot manyalo overturn president nikech pok obeti yeah. pok otimore pok otimore to be ne giparo ni seche ma inie telo to ji kaka Maraga gin ma ne gipuodho mm. mi gimiyo tich mm. e, nikech gin ma ne gikale members mag parliament koro giparo ni they could not do it mm. omiyo en shock en na ni Obed ni jogi obo kabisa ma seche moko jomoko ok chiem nikech ne gin pok otimre nigi jomo lose. Mm. To kata kineno ker Yeah. king'iye maber king'ama osomo psychology ineno ka gino affect e. Yeah. ok en nomo Mm. omiyo gini pod ochal ng'ama neno ka ng'at ma pod leko Mm. e maybe kotieko hik achiel ginyalo realize e gini kar otimre adier Mm. omiyo en shock piny ngima Mm. en shock kenya en shock africa piny ngima te nikech king'iyo all the news media te te te te wuoyi gini ni africa gini otimre mm. to manyiso ni gari paro ni en gima ok nyal timore nikech pok notimore pok otimre e africa ah. ne mokwongo koro ji ne paro ni ok onyal timore ok nyal timore ah.
e, kata ker wuon onge ni mak nyal timore manyiso ni koro piny mar kenya ibi ti godo kaka ranyisi kod piny of course mano case mibro ter harvard oxford mm. kendo dhano bro somo case no Yeah. Eh, mano koro en case ma ibro ga puonjo go lawyers mano mm. bro time thesis di joma timo PhD mano koro case ma mar piny ngima yes. kendo notimre ei Africa ka kendo Kenya mm. mano case malich kabisa mm. ibro tigo re puonjo ga ibro tigo ni 2017 piny mar Kenya duo maduong ne oketho yiero mar no oketho yiero mokwongo e piny ngima te piny ngima te nyaka oh. piny ne chakre mm. jago farao giri e ma en no piny ngima mm. ma e case mar ang'wen Yeah. Mose Yes, Nave. Mike is mara ng'wen, yes, Mose e piny Nave ngima. Vai. Yeah. Mm. Eh, Mm. koro ineno ka en gima pok otimre Mm. Eh, kendo en gima obwogo ji this time to aparo ni en gima ber wasenyo wanyiso africa ni piny ngima ni wan jo kenya Mm. opogore gi jomoko iparo ni kirango mos ang'o mi wa- wa- nikech wachore ni afrika pok notimore iparo ni buche to osebedo kadhi e nyim dowo mopogore opogore e pinje mag afrika kendo buche motenore kod weche mag yiero Iparo ni en luor ema miyo ok ging'adga bura maber koso en koso neno? Gima ne timre ni katiba mane wan go cha. Mm. Uh, judges ne ongo security of yes. tena ne ginie ng'uono mar jatelo. Mm. To ka koro njo atimo Supreme Court, koro Supreme Court en yeah. independent, mm. en third arm of the government. Koro gitegemea kabisa maja serikal machielo yes. ineno. Ochung kar kende. Ochung kar kende. Mm. Emomiyo nineno kata ka migosi Raila Amolo mm. kod Wetangula ka gidhi kucha gi bodyguard to maki maki to nikech gidhi gidhi e serikal machielo mm. eh mada kidhi adhi en kori ni ni yoro kata na president kucho bukanya to koyor ka koher macha mm. serikal machielo mm. ma machi luongo be president yes eh koro gima wacho en niya chon mibadhi ne nitie kendo mm. dhano nohero pesa mm. e. koro sechegi katiba mwan go ni en katiba miluongo ni progressive mm. to judiciary be nyocha obedo reformed yes. and then namba ariyo kes ma 2013 yes. noketho nyinggi kabisa mm. koro ma ka nchak yudo evidence to nchak idwa mondo gi redeem go their image koro mago factors ma nyalo miyo mondo ging'ado kes mm. ma wach mane Raila Amolo Odinga wacho sande koro yieri godo kane otero bura to nowacho ni En thuolo machielo ma gichak gimiyo doho ma pacho kaendi mondo mi gichak ginyis oganda ni kare gino nyalo betie doho. To naneno ka ji nokwere kone koro kawacho ni mano notemo intimidate doho. A gima timre en niya, nawacho immediately kane gidhi koti. Yes. That's what I said. Nikech o- kaka osetiyo gi miluongo ni psychologically, mano e gima nawacho in my Twitter. These judges biro paro diriyo kapok giamua. Kopo nomigi evidence moromo, ginyalo redeem themselves. ka gin kod evidence Yeah. moromo to nobedo nomigi evidence ma, ma weak Mm. to ok ne ginyal amwa nikech nowacho ni kamano no Mm. Mm, koro evidence mane oket e nyimgi Mm. kod kaka notimre 203 mane ne chunogi ni this time ginyis piny kata ginyis kenya ni wan independent Mm. kendo wachung' na adiera Yeah. Maraga nane okawo question the process. Nowacho ni onge kaka inyalo wachi ni ka process lach to outcome nyalo bet maber. Paro nade? Nikech owacho ni yiero ok en mana wuok oko dhi ling'o ombulu to iwacho ni atieko. Yiero nitiere gi processes mathoth ma nyaka luw duto koseluku ka outcome mogik chande onego bed ni en gima adieri. Ingen gima ne timre i kesi ni, mm. the evidence was so open. Yes. Mag taking and that tineno ni mantie nokwelie. Mm. Kikuon keluru ma form 34. to gikelo photocopy ko an ayawna uru sava Yes. iyudo ka jomoko be ma wa not authorized Yes. odonji Odonji sava sava kanyo. Mm. iyudo ka sava kanyo gitiyo gi ad- ip address ma joma ma who are not even commit, you are not part of that system Yes. kaka wananchi online um, liquid telecom iyudo ka gini ne en free for all ng'ato ng'ato ne donja donja to timo gima ohero to ka koro koni auru te mano bende gitamre ni gini o joka pod nindo koko anakeliuru e form 34 ma gikelo ok original mane en kod watermark koro man this was so open aya kichopo kanyo ipenjo ni sawa Ang'o momiyo jomogo chon president ng'eny moloyo jomogo chon jogi? Abich gi odhi kure? Mano biro tamo gi dwoko. Koro gimi evidence ne ng'eny kabisa. Eh. Koro gima ne Jonas ok otimo ma na I wish they had done mm. ne gibiro go figure na mano okwal ne magi. Mm. Lakini the whole process was a failure. Mm. Ne. Magori yeri kor wach mar doni mondo mi process ni riyo dogi. Yeah, of course, mana yego kabisa. Nikech abe nadwa join yes. to abe ne an evidence kaka napimo ni kata yeah. an adwaro mondo miya presidential result mm. team ya kod women rep mm. koro kane adago toto yeah. to nadhi wacho na ah, gini oduogi engage it was not fair mm. okay. mano emomiyo nadwa join mm. yeah. koro ineno ka do wang'ni otimo gima ber ni oganda kendo aneno ka reactions mag oganda koni kod kocha oganda moko puoyo Oganda moko bende wacho ni oyo kata ok wayiere godo to wawinjre ni Maraga okelo kwe e piny. Iparo nade? Gima timore niya, Maraga pod duogo okelo kwe nikech mbele kaka ing'iyo mm. to nitie mudho moro to gima otimo cha ber yes. nyiso ji ni koro kata ka in president yeah. to kinyal nyona nyona ji mm. ni kwelo mondo ibed jatelo mm. ne wayie ni Kenya ka Wan multi party democracy. Yeah. To democracy means ni dhano ema ketie telo. Mm. Koro ka dhano ketie telo, we giyieri, ka giyieri, we kwelo. Koro mano omiyo ng'ato nyaka par diriyo. Ma be nyo king'iyo ker matin. Yeah. Migosi matin cha. Mm. To inyeno ka en kendo nyo iye wang' kabisa. Mm. Nikech manyalo ketho ne 2012, 2020. 2020. Nikech kanyamo ne koro abe abro kwelo. nikech wagweloga koro mo bende obwoge kinene kaka owuoyo iye wang' nikech kaka noparo higni abich nyalo kwelo cha neno ka seche moko nyalo bedo matek
Manyiso ni do okelo bwok ne josiasa. okelo bwok ni josiasa eh, kabisa To ma in iparo ni nyiso nade kaluwore kod yiero ma bende obetie mag gavana, senators, MPs. Magi be wanyalo paro, be wanyalo po ni joma niere wachako yudo ka koro ji mathoth dhi e nyundo kagiwacho ni gin be gidwa ni mondo omi orang ane ni to bende ne gidong' e yo makare. Mano activist moko bro dhi. Mm. Kata kawuono nitie Kenya Human Rights mm. seche gi gigolo press conference. Mm. Akia gima gibo wuoye. To gima bro timo niya, court mimne gik midhigo e nyime iluongo ni prayers. Mm. gik mindiko midwaro ka mm. emimiyi kidhigo kotini mm. koro nasa nokwayo mana presidential kende yes. kata kiparo uh, uh, appeal moro mar algoraic ballot papers mm. gima ne gidhigo ikon printing ma presidential ballot papers mm. koro onge kaka court ne nyalo nullify the whole um, process mm. ne gikwayo mna ma presidential yes. to koro ng'at machielo gima nyalo timre niya kibe iting'o evidence mm. no form 34 b 34 a mane ogocho go governor ni oyomba wa fraud yes. to then mano nyalo bedo kod weight machielo mm. lakini kamano ni onge evidence ni kidhi kotini to mari no ok nyal yom nikech kot ng'iyo evidence to ging'iyo sheria mm. magi gik ming'iyoga miketoga kotini mm. eh. Vise ni do kata bende governance moko sani njo ni tiro papers to gin bende nyaka gibed mana gi evidence nyaka gibed mana gi evidence kaka NASA noketo evidence ok nyalo eh, nende case ni nige wacho ni NASA ne oyud ni gini rach koro rach ni gima do timre en niya mm. obed ni kes ni ong'ade kapod MPs gi governors yes. okobedo sworn in mm. to ng'ato ne nyalo dhi kotini mm. to wacho the whole process yes. mar election general election mm. was fraud mm. based on uh, Supreme Court ruling mm. mano ne ndobeti mm. to sani wabunge wan go governor osechamo muma koro tek koro idhi mna staki individual ok yes. nyal staki the whole process mm. Mm. Erokamano ahinya Steve Owoko. Tiparo nade kaluwore kod jok mosebet mang'ado bura kaluwore kod kaka ne Maraga otimo, iparo ni en ranyisi mane ne lawyers mamoko nikech nitiere lawyers mamoko bende kinde ka kinde oganda osebedo kabedo kod ng'ur koni kod kocha ni kidhi e nyim doho to bura ok ng'adi maber. Iparo ni Maraga onyiso example machalo nade ne lawyers wetegi? No gima timre niya, e, e piny kate Mm. kura pira betting magi competition mm. ma ng'ato ang'ata seche milusi wacho ah ref bwana ne deko oning'yo ineno ne onego miwa penalty ineno koro nitie ka complaint seche ma buro kong'ado on your side tineno ni oone ayi koro mm. magi is normal mm. ting'en wawuoyo ni ang'o i supreme court ma presidential yeah. to pile ka pile supreme court court of appeal kod judges magistrate ging'ado buche modhuro mm.

Omiyo seche ma kes ok ofedha it neno ni ah oone ahi to seche ma ofedha it go ah judges otimo maber. Though that's normal. Mm.
Erokamano ahinya Steve. Wabiro kawo yo matin kae to kwaduogo to wabiro dhi nyime kod twak machalo kama. Nigeria Ramalolo TV yani kine makare maindi ni thero mar kuku mar wach mikelo ni kine ka kine kora je fulumba kasa ni riwarango weche mabende no wuok e nyimdo no ero maduong' mogiko pacho ka indi mar Supreme Koro kor bura bende notere nyimgi kod NASA ma sani eri koro miyo oganda ikore ne yiero mar ker e okang' mar ariyo. Arwaki e studio. Erokamano. Eh, Steve, eh, adwaro ni mondo kwachako to koro warangi weche kaka oganda kawo dwoko mowuok e doho. Kwadok chien kwang'a rango 2013 migosi Odinga bende ne donyiso ni bura manotero ne onge kod eh, neno moromo kendo nowit bura mero oko. Ne owacho ni oyie kendo ne owacho ni kata dibed ni ok giyie kod eh, bura no ero to gichiwo luor makende. Ne onge wach mane ogolo kendo manya inyalo ne ni otemo threaten institution mar doho. Sani iri weche osewuok koni kod kocha kaka ker wuoyo. Ineno ka LSK duol no ero mar magistrate sani koro pingo kendo wacho ni ker okuo maber ochalo ng'ama buogo doho. Iparo nade? Eh, mano to wa expect. Mm. Eh, mano to gima expect. Mm. Ah, kata ne bed ni en an Yeah. kata ne bed na ni ker jonas ema nende margi obedo nalified ni giwuoyo nikech bwok to seche ma ng'ato wuoyo Yes. tineno to ang'o motim the circumstance momiyo owuoyo e sechego Mm. Eh, nikech sechego owuoyo ka rimo make shok bende omake ineno Mm. koro bang'e Kose sober up tineno ka koro wuoyo opogore. Omiyo mae be king'iyo jo kaka nyo giwuoyo kata kaka giwuoyo kiwuoyo kaka gi- ok gin nomo. Eh, ok gin nomo. Eh, dha nitie gik ma gitimo, nitie kaka giparo, kaka gisepare pok ginindo. Koro circumstances go Mm. Ki ng'ama serious neno a ah, ng'ani wuoyo under influence mar gima machielo. Mm. You're under pressure. But wuoyo no is not a big deal. The issue is ni court oseamua noadhi election machielo. Mm. Koro kata giwuo kata kik giwuo that is final. Mm. To mano ne do timre kata an kata in. Mm. Kata mana joma notelo court ka osebedo president mm. then iwacho ni bedo nullified mm. to the kendo in a number achiel e Africa mm. people don't how would you react it affects you psychologically mm. omiyo we understand that mm. tiparo ni onyisa mo e kind oganda maneno kata mawinjo kech ker nowacho bende ni kadipo ni ochako yiere ndalo ma idhi yiere ng'eri to obiro ranga ne wach duono wacho ni nitie kaka nyako range ma bende ninjo ka jo ng'ad bura moko wacho ni maendi chalo siem ni ka dipo ni oloyo to odwa ni mondo mi olok chenro kaka ogolo kata jodit e, gima timre ni ani en eh, gik moko ma eh, eh, golo ng'ama iluongo ni judge yes ok yot kaka giparono mm. nikech judges ka nitie makosa mm. to gin kod joma ndikogi ni JAC yes. mage joma nyalo golo judge mm. to be nyama, nyama nyalo recommend e mm. ni ng'atni oket ni tribunal the president yes. Koro president kata parliament dak bukre mm. omiyo kata gi bukre the employer mar judges yes. and magistrate mm. iluongo ni JUC e eh, omiyo mago kata ko wero mage mage uwe uwe mm. e eh, uwe uwe lakini gima timre king'iyo matut seche moko yeah. aparo ni jogi nyalo bedo ni nopangre mm. ne kata kama all thing to kendo wadhi kwelo Koro ka gikwelo mar ariyo kendo ing'e bro dhi Supreme Court. Koro kwasebwogo gi this time to kata ka evidence nitie to ok ginyal overturn. Koro mago be wang'iyo from a distance. Ang'o momiyo owuoyo kama? To sen- nikech sani giwacho ni sani koro wadwa kawe 70 plus 1%. Yeah, mm. Which is never, it can never happen. be ginyalre mm. koro seche gi ma giwacho ma ginyalo temo manipulate mm. the system mondo giyud 70 plus mm. and then kidhi supreme court to kaka nosebwogi cha koro gi upher koro mano be nyalo bedo one of the reason mm. yes 70 plus 1 original original yudo no it can never happen mm. not in kenya nitie kuonde minyalo yude ma dictators nitie kaka Rwanda mm. eh ma dhano luora luora ka kwa gocho ne to mm. akia nan wabed nadi mm. eh nikech ngacho mako ji githwa nana kaka me do 91 90 kata 9 kata 99 ni nyalo mna hiro e mm. pinje machielo mm. eh kaka Congo ndalo Mobutu yeah. lakini not in Kenya Kenya kata no is liberal Kenya kata no free Kenya ka dhano wuoyo go siasa wacho rajni kod berni mm. ok nyal omiyo ka ok nyalre kata 65 mm. omiyo gima wacho en niya maybe nitie gima gipango imoro ni kendo koro gidwa bwogo joka mondo next time gibwoggi koponi kendo wabro end up in the supreme court mm. eh, nikech ka wabe gi the same system jogi eman ka yes. to the same system the same it mm. ok gima nyalo mono jogi kwelo okane mm. yeah. tiparo nade kaloro kod weche mane jakom mar ibc chebukati wacho wacho nadwaro mondo dci otim nonro mondo mi ng'ata ng'ata moyudi kod makosa e IEBC okaw ne okang' majere. Paro ni maendi en eh, duoko mar doho ni nyiso ang'o ne duol mochung' e tayo weche. Ni matimre niya, odwa wacho ni he's not in charge. Yes. Eh, mano gima owacho. Mm. And then odwa luokre. Yeah, you know, eno chalo ng'ama koro owuok ni en onge gi Eh, en onge, chilo. en onge gi Eh, chilo. chilo bed mana ne joma Chilo ne bed, mana eh. chilo. Mm. To gima timre ni an the buck stops with him any yes. other head mm. any other chairman mm. en molando presidential ng'amoyombo yeah. en motimo due diligence kendo wamiye pesa moromo mm. gitimo moromo facilities moromo ma kapok olando ni ng'ani oyombo to onego cross check otim what we call forensic audit mm. omiyo ok onyal wacho na nitie jomoko ka mowuonde ni koro jogi odwa ni mondo omaki to en monego wakwong kode nikech eh, mano ng'at ma koro onge gima iluongo ni conscious mzungu ak- dholuo akia ni nyalo luonge nang'o nikech ne waneno ka mil morogore piny south korea to president no resign okona doesn't have to be here again Nyicho waneno mano. Mel monyocha otuomre i coast kabe noyudo accident. Yeah. To commander mar navy ma, ma control the northern Pacific mm. mar America, he has to resign. Mm. So the responsibility of Bango election yes. lies with the chairman, not any other person. Mm. Eh, omiyo kiko wuondwa. Nataka kuwacho ni ana onge chilo onge lwena to mano en William. Remb jomotho, mm. jomogo, jomolose property, nyithindo, jomadongo, jomobedo raped, remogo ni e lwete mm. hey, and he should carry his cross mm. always excuse himself Preparo ni sanieri en ikruok machalo nade ma ginyalo bedo godo nikech bende weche iware koni kod kocha nasa programa ni ok gidwar mondo duol ni ro ta yiero kweth eh, ma otelo na piny owacho bende wacho ni IBC tema nyaka tim e yiero
gima nyalo timore hmm. mbele kae to nitie mudho moro Nikech eh, ka en an kata in kata ng'ama chielo kata mna jogo Yeah. nobed ni en the other way round Yes. ad gi tamre official gi Mm. kik manage the election Mm. Eh, obed ni orie opposition Raila ema noyombo kaka en Yeah. koro president ad gi tamre kabisa Eh. koro jomancha omess the election from Yes. IT to the chicken we cannot trust them kendo koro kendo gi manage the same process mm. that is not realistic gima nyalo timre jogi osekawo gima iluongo ni hardline stance mm. e, ah, ka ber to migosi Raila Amolo mm. kod Uhuru Kenyatta jariyo mm. onego bedi on around table ka gionge jogi mm. e, onge Ruto onge Kalonzo jariyo kende mm. to giwuo kaka jo Kenya mm. kendo giwuo kaka jotelo nikech ng'ato ng'ato nigi jolwenje ng'ato ng'ato nigi supporters mare to gin supporters ariyo yeah. mm. gin supporters base maduong' mm. to giwuoyo to what is the way forward mm. to ka giwuoyo to giwinjire then IBC kacha nitie jomoko maricho mm. kaka the IT department wakon jogi wagol mm. kata kwa golo gi for a time being kata seche mwatimo election mm. kata jabich ka onge kacha election can be done mm. yeah. India gin mana ji adek, pinje moko gin mana commissioners ariyo adek. Ok, There's no big deal. To ni jogi wamigi leave gidhi kama gidhiye. Mm. Eh. IT manager mantie wamiye leave. Ka ginyalo bet giyudo consensus. To wanyalo bedo gi uchaguzi which is peaceful. To kano kaka giwuoyo ni Yeah. waneno ni ka ok gibi yie to ka giyie gibiro luongo mass protest to mass protest raia ema biro tho Property will be destroyed. To koro kochopo 60 days what happens? Koro Kenya dhi bedo kendo a limelight machielo mm. mok ber. Mm -hmm. E, eh, mane the only option ka jogi obet kendgi jariemb gi wuoyo nikech seche ma gidhi kitan gibet e round table nouron gi joge to jogi ni jogi they will still disagree mm. to ka giwuoyo ni Aneno ni election mabiro ni might not be peaceful. Alternatively, Chebukati and his team imiye power gi serikal mm. obro lando chieng' yiero gi chieng' campaign yes. kenduru kalateseu mm. and then jogi pok oikre what do you expect either NASA nyalo boycott the elections to kagibo get election what happens there is chaos already ne wanene Zimbabwe wanene pinje machielo omiyo koro kama wachomo ni ok ra ok ra ok ber kae nyalo kelo kuta ICC kendo mm.
eh. koro onego gibed piny mondo gitwa jariyo gi onego bed piny mm. kaka joma ong'ere giwuo. Diparo nade eh, in terms of campaign kweth mar Jubilee kaachiel kod NASA ere kaka gidok ir oganda ma bende gin johera margi mondo mi gichak ginyisgi ni owe wachak waduogo ah, mae wach mantie giduogo gi same ideas mane gitiyogo kande koso koro giloko ideas koso koro giduogo gi wach Aha, ma en ena sympathy Mm. ma sympathy vote Mm. eh, uneno nyocha umia kura Yeah. to koto amua nun gi faranga kaka nyo gichako cha koro dwaro sympathy ni yawa woguru ka go gine adhi dong Ah. koro giwuok mak ta ng'ato man da oxygen wuok awuoka mondo odhi okura Ah. to Raila be ne uneno ayombo ga timaya Mm. kwani an ok an ka ja Kenya yawa Natim ang'o Kenya ka? Koro bende eh, an nyocha yo. Koro en na sympathy vote. Gimo manyien ma ginya be ok wadwa anything agenda kod our manifesto. Waongo time. Wan gima koro duong' kan koro nyocha kwan. Uhuru be wacho ni jomoko adek obet piny Yeah. jo jo jo Jubilee. Ng'e koro bora jineno ja Nyanza achiel. Wanjala cha en ga ja jangine. Gimkamba. Ineno jogi kaka gitimre kodwa. Jogi kodwara Jogi dwa gola gi thuon kata kumiya kura, wuoguru wayomgi. It's just going to be sympathy vote. Onge manifesto manyien ma idhi kelonwa. Mm. Masani onge ideas manyien. Onge, onge. Be idea ani consumes ID. Mm. Eh. Kichuru kodhi central, uneno? Mm. Donge ne umiya kura? Eh. Jogi joko wachon, okawinjira. Mm. Miya uru. Duoka uru kendo. That's all. Raila dhi kochopo ne umiya kura. Mm. nje kiyomba koro miuru kendo mondo gitim nani ayombi That's all. Dada dhewa chuninyo cha uyombe kuso eno dhewa chuninyo cha umaye. Umaye. Mm.
Eh, ne umiya bgi maye. Mm. Koro ng'ato ka ng'ato dhi mana temo mondo mi. Sympathy.
Oplidi gi joge mondo onene huruma. Onene huruma mondo owuog. Mm. That's all. To ginyal learn from patterns mag gocho manobetie. gocho yiero mar Oromo gi jalo ng'iyo ni kae ni noyude kura ma kama kae noyude kura ma kama koro kae mokete teko kata kawo timo ok ema nyisi niya ing'ene jo kenya ka especially these jariyogi these two Yeah. Mm. ok gitim ka strategic planning Mm. Eh, kendo giongo department of research mano koro adware ni seche gin gi form 34b Yeah. gi form 34a onego gi analyze forms gi kabisa kineno ka ne ogonwa kura kambi nomes kama mm. jogi koro seche gi gin koro ka gisetimo analysis yeah. to giyudo ni kura mane ayudo all over the country ne gin kama kama koro mage ma miyo gi koro ging'eyo to which areas do we need to concentrate on yes. but that one is not being done nikech mano research kiseyudo research bomiyi datas koro how to work with the data is something else I don't think ni, ni, ni gin joma koro seche seche ka obedo ni gin gi center moro ma gikete young men with calculators with what with what matimo nigi analysis yote and then from there they know how to campaign but in the absence of that chala chala ng'at ma try in the in mudho Mm. seche moko nyalo bedo matek i concentrate area ma kone gi concentrate Mm.